Indiki temamyz önüm temasy. Geçen sapagymyzda biz limit hakynda gürrüň edipdik. Indi bu sapakda şo limidiň üsti bilen önümiň nämedigine düşüneliň. Ilki bilen önüme düşünmek üçin ilki seretmeli zadymyz tangensiň bahasy, ýagny ýapgytlygy, bir nokatdan geçýän çyzygyň ýapgytlygynyň ölçegi. Şu ýerde iki sany grafika berlen. Birinji grafikamyzda bir iki nokatdan egriniň üstünden geçýän, egriniň üstünden egriniň üstündäki iki nokady kesip geçýän bir çyzygyň ýapgytlygynyň ölçegini nähilek tapýanymyzyň formulasy aşakda ýazylan. Ýapgytlygyny biz tangens bilen ölçeýärdik. Şu ýerde şu ýapgyt şu çyzygyň Emele getiren burçumyň tangensini hasaplanymyzda, tangensem näme diýmekdi, trigonometriýadan biz bilýäs, garşysy gatnaşan goňşusydy. Onda şu ýerdäki çyzgyň nähili derejede egriliginiň mukdaryny biz şu tangensiň bahasy bilen ölçeýäs. Onda Şu iki nokady birleşdirýän göni çyzygyň egriligi, ýagny ýapgytlygyny onuň burçuň garşysyndaky aralyk gatnaşan burçuň goňşusy bolan aralyk. Şol aralygy men x minus a diýip belýän, sebäbi şu ýeriň nokady x bolsa, bärem a bolsa, arasyndaky uzaklygy x-iň tapawudy arkaly tapýas. Şu nokadymyz fx boljak bolsa, Bu nokadymyz y-e görä, f-a boljak bolsa, onda şu ýeriň uzynlygyny men fx minus f-a-dan tapýan. Onda aşakda şu ýeriň tangensiniň bahasyny men fx minus f-a gatnaşan x minus a diýip ýazyp bilýän. Indi ikinji grafikada eden zadymyz näme? Diňe grafikaň üstünde birje nokatdan geçýän, birje nokada dek geçýän göni çyzygyň ýapgytlygyny hasaplamak isleýäs biz. Onda näme etmeli bolýan? Şu birinji grafikadaky aralygymy eger nola ýakynlaşdyryp bilsem, ýagny şu X nokadymy A ýakynlaşdyryp bilsem, onda şu ýerdäki aralyk kiçelýäni üçin bu nokadymam bärde, Y-ymiň bahasam bärde F A ýakynlaşýa. Onda men bu ýerde şu düzgüni men öň limitde ulanypdym. Onda şu bir formulany ýazyp, haçanda X-ym A ýakynlaşanda aşaky bölek nol bä ýokarky bölegem nol bolýar. Indi şu ýagdaý meniň bir nokatdan geçýän tangens çyzygymyň egriliginiň mukdaryny görkezýär maňa. Indi şu ýerde bir mysala seredeli. Berlen y deňdir x kwadrat egrisiniň a bir bir nokadyndan geçýän tangens çyzygyň deňlemesini tapyň diýilýär. Ine şu burçda şu deňlemäniň tapylyşynyň formulasyny men ýazdym. Onda göni formulada ýerine goýan ýagdaýymyzda näme bolýar? Y minus Y1 ine munym X1 diýmek, munymam Y1 diýmek. Formulada göni ýerine ýazan ýagdaýymda Y minus 1 deňdir M köpeltmek X minus 1. Bize soralýan zat şu ýerdäki M-iň bahasy. Indi şu ýerde kimin etjek zadym m-i ýeke goýmak, onda m-iň bahasy deňdir y minus bir gatnaşan x minus bir bolýar. Indi ýene ýaňky ýaly grafika, ýöne bir üýtgän zat, bu gezek bärdäki x-iň ýerine biz a goşmak h diýip aldyk. Ýagny başgaça aýdymyzda şul aralygy bir h bilen belledigimiz bolýar. Şul aralygy bir h diýip bellän ýagdaýymyzda Şu ýer A bolsa, bärem A goşmak haş bolýar. Onda hemme zady şu haşa görä formulamyzy üýtgedip ýazanymyzda şu ýagdaýa gelýär we ýaňy şu ýerde x minus A bardy. O näme diýmek? Aralyk men x minus A-nyň haşa deňdigini aýtdym. Onda ýerine haş ýazýas we Ýokarky formulada bu öňki bolşy ýaly durýa. Bize näme gerek indi şu ýerde? Hajy ýaňkyda x minus a diýip ýazanymyz üçin x-e a ymtylypdy, ymtylypdy. X a ymtylypdy. Bärde esasy maksadymyz şu h-yň bahasyny nola ýakynlaşdyrmak. Ýene şu bir düzgün. Onda Haçan-da şeýle bir formula ýazan ýagdaýymyzda, ýaňky grafika esaslanyp, we h nola ymtylanda, eger meň limidimiň bahasy bar bolsa şu nokatda, onda şol nokadyň tapylmasyna şol nokatdaky baha biz önüm diýýäs we şol önümi tapmak prosesine-de differensirlemek diýip alýas. Indi bir funksiýany differensirlän ýagdaýymyzda nähili ädimleri yzarlamaly? Muny häzirlikçe umumy manyda berýän, ondan soň ýuwaş-ýuwaş her funksiýa degişli formulalary bereris we oňaň üstünde iş mysallary işläris. Ýöne häzirlikçe bu umumy düşündiriş. Indi şu ýerde ädimler berlen. Fx funksiýanyň önümini tapmak üçin ilkinji etmeli zadym fx goşmak, h-yň bahasyny hasaplamak. O näme diýmek? Berlen funksiýada X däli, X gören her ýerime X goşmak haş ýazmak. Ikinji ädimde etjek zadym. Şol tapan bahamdan adaty ab aslyndaky berlen fx funksiýamy aýyrmak. Ondan soň gatnaşan haş diýip ýazmak. Iň soňky etjek zadym, fx funksiýanyň önüminiň iň soňky ýagdaýy limit ýazyp haşy nola ymtyldyrmak. Indi şu ýerde mysal berlen, fx funksiýanyň önümini tapyň diýýär. Onda birinji ädime görä eden ýagdaýymyzda. Indi meniň tapmaly zadym fx dälde fx goşmak haş. Onda şu ýerde x kwadrat bolany üçin men şu içindäkiniň kwadradyny tapmaly bolýan. Onda x kwadrat goşmak iki x haş goşmak haş kwadrat. Ikinji etjek zadym şu çykan jogapdan şu çykan jogapdan Affiksi aýyrmak. Onda ilki şo çykan jogabyň özüni ýazýan. Aýyrmagam affiks funksiýamyň bahasam x kwadrat. X kwadrat aýyrýan. Netijede näme galýar? Iki x haş goşmak haş kwadrat galýar. Üçünji etjek zadym çykan jogabyň aşagyna gatnaşan haş ýazmak. Gatnaşan haşy ýazan ýagdaýymda haşy Skobkaň daşyna alanymda, ýaýyň içinde iki iks goşmak haş galýar we haşlary gysgadan ýagdaýynda netije, iki iks goşmak haş bolýar. Indi iň soňky şu ýagdaýy ýerine ýetirenimden soň, men muny limide goýup, haşy nola ymtyldyran ýagdaýymda jogap iki iks çykýar. Diýmek, şu funksiýanyň önümi. iki x-a deň eken. Bir funksiýanyň grafikasyna seredip, şu funksiýanyň differensirlenip differensirlenmejegini nädip bilip bilen? Eger-de funksiýa, biz ýaňy näme diýdik, limidi bar bolsa, şol limidiň bahasy önüm bolýar diýdik. Onda biz limit geçenimizde Şeýle grafikada ýolunma, üznüklilik ýüze çykýan bolsa, onda o ýerde limit ýok diýipdik. Eger limit ýok bolsa, onda o ýerde önüm ýok diýmek bolýar. Diýmek, haçan-da grafikam üznükli bolsa, onda ol differensirlenmeýär, o funksiýa, edil şo nokatda. Ikinji ýagdaý, eger grafikam bir burç emele getirýän bolsa, üçünji ýagdaýam, wertikal tangens emele gelen ýagdaýynda, funksiýam differensirlenmeýär. Ýagny şu nokatda men limidiň limidiň bahasyny hasaplap bilmeýän. Indi differensirlenmegiň bir funksiýany differensirlemegiň esasy düzgünlerine seredeli. Indi şeýle alan ýagdaýymyzda şu ýerde ýazylanlaryň hemmesiniň manysy şu bir zat. Hemmesi e, önümi aňlatýar differensirlemek. Fx funksiýadan x-e görä önüm almak, ýa-da y ştrih şeklinde-de ýazyp bolýar. Dy gatnaşyny dx şeklinde-de ýazyp bolýar, ýa-da dx, ýaýyň içinde fx. Hemmesiniň hem manysy önüm almak diýmek. Indi önüm almaga degişli käbir düzgünler bar. Eger s-miz bir islendik hakyky san bolsa, Onda s-niň önümi deňdir nola diýip ýazylan bärde. O näme diýmek? Islendik hemişelik sanyň önümi hemişe nola deň diýmek. Eger n islendik bir hakyky san bolsa, onda x-iň derejesinde n bolanda men önümini nädip alýan munuň? Derejäni öňe geçirýän, ine şu ýer öňe gelýär, we bir azaltýan. Şul. X derejesindäki n-iň önüminiň formulasy bolup gitýär. Eger-de funksiýanyň öňünde hemişelik san bolup, şol funksiýadan hem men önüm aljak bolsam, onda hemişelik sany göni çykaryp, funksiýanyň önümini göni alyp bilýän. Eger goşmak-aýyrmak ba bolsa-da, onda birinjiniň önümi, goşmak-aýyrmak ikinjiniň önümi şekilinde ýazyp bilýän. Şu ýerde mysal berlen, fx funksiýa berlen. Biz fx funksiýanyň önümini tapjak bolsak näme etýäs? f'x deňdir. Näme diýdik ilki? Ýokardaky dereje, ilki bilen-ä şuňa seretýäs, hemişelik san ba. Hemişelik sanyň özi gelip bilýär. Onda üçi ýazýan ilki, köpeltmek. Indi ikinji funksiýanyň önümini alyp bilýän. Dereje öňe geçýär, bäş. Ýokardaky derejäni bir azaldyp ýazýan, dört. Goşmak. Dördüň özüni ýazýan. Dereje öňüne geçýä, dört. Derejäni bir azaldyp ýazýan, üç. Minus. Ýedi. Dereje öňüne geçýä, iki. X-iň derejesinde-de bir galýa. Goşmak. Üçi ýazýan, x-iň derejesinde bir wa öňüne geçýär, x-iň derejesinde nol galýar. Goşmak. Islendik hakyky sanyň önümi nol diýdik, onda nol. Diýmek, şu ýerdäki fx funksiýamyzyň önümi deňdir, üç bäşimiz on bäş, on bäş derejes x derejesinde dört, goşmak, on alty x kub, aýyrmak, on dört x, Goşmak. Üç. Byň derejesi nol bolanda bir bolýan üçin ýazamzok, nolam ýazamzok. Demek, jogabymyz şu.